Nyikwa Ramogi Ajwang' iluonga ni Dr. Obondo Mumbo. Akelo ni mna puonj makare kowuok e YouTube ka. To gik mwapuonjo gi wadwa ni osiki to bende ilokri japuonj manyalo konyo oganda. Kawuono adwa mana duoko penjo mosebedo ka chando ji. To nawacho ni ka ok inyal chamo chiemo duto, ituo. Cham gimoro amora mondo ibed gi ngima maber e yor nyuol, e yor tiyo tijeni. An gi yath maber maloso dhok malong'o manego nyaka kute manie lewi. Nikech iyudo ka ng'ato ogolo lewe kama to mano opudhore te nyaka piny. Koro mago gin kute mag candid fungal. Those fungal gin bacteria ma ji dak go. Koro nyaka wagogi ma giduog matin. Nikech fungal ok ditiek e blood kaka nawacho ni. Koro joma aneno ka lew gi lit ok ginyal chamo omena, watudri mondo iyud yadh kute go. Alafu wan gi joma be nigi shida ma mar piny ka dudo, environmental problem. Awacho ni kineno ka in gi homa kata kimulo pi tikuot lweti go, homa iger seche duto. Watudre mondo a deal kendo athiedhni tuoche mag pien ma osechandi muda mang'eny. Taonde duto ma intie kwa wuoyo kodi tabro oroni yath. Kawuono adwa mana dwoko penjo, wan gi penjo namba wan kowuok kuom jaduong' Elly Adhola wuod Asembo. kata nying mong'ere go Dielman. Eli Adhola en jadolo, owacho openjo ni owadwa ne ogoyo dala mochako ot permanent to otho ka ot nie Linton to otiek ot kosetho to ok otieko kwer ot, be nitie kaka dichuo moro nyalo donjo e odni? Dholuo wacho ni kwero kama wuoyi wadu ogero ma ok otieko, to dhako ema oketo dirisha gi dhoot, to in koro idwa dhi donjo kanyo mondo itiek kwer. Kanyo onegi ma itho to nego nyaka mama ma chi marehemu no moluw chuore. Sama ng'ato otho ka ok itieko gige to kotho to ikele akela iyike kaka dhako ne nyalo kelo akela chuore e iko. Dirisha go oket aketa mar dhoudi mar moro jopiny ni oger ode otieki koro okele. kanyo. To kidhako mariek ng'ato ok pieli piny kanyo. Donge odino jaduong' otho ka nie Linton. In igere ma koro itieke. Pod ikano jaduong' e mochari. Koro ikele. Ike aika kanyo. Odno ber moro mana ji lakini ok en ot minyalo kele ng'at moro nono. kikele ng'at moro nono mitieko go kwer kanyo to negi to ibende iluwo chuori to jater cha be inego. Chalo gi dhako ma kar mondo olos chae mar chuore kotho to owacho ni gin ok gidog e chae. Kata ok owacho, chae to ong'eyo ni obiro madho lakini obudho higa mangima moyudo ng'ato makoro gilalore go. chalo jater mara ok otere. Koro chae ni chieng' mimadhe ma welo obiro e gweng' to ng'at ma gilalore go be obiro momadho chae ni to ne gisebet e achiel kapok ja dhako ni omadho chach chuore, gini nego mama ni to chako nego jater no. Okuong' dhako ma kelo ng'ato bet go kapok oloso chach chuore. En gima kelo tho kuomwa. Donge nanyisi ni dok e chayeni kata ineno jo kanisa tamre? Kata Yesu donge nodok e chach? En mana ni ji ne ok ometho kanyo to wan gi joma nodok mong'ielo to bende jawarwa nong'ielo kidi malich ema owuok to oyudo ka kidino ong'iel adier. Dok e liel en gima lazima nochakore chon. Koro story ma ng'ato nyalo wacho ni ka watimo kama ok ber ahinya. Haya, mano Elia Dhola. Ageno ni asepuonji kar Elia Dhola. to ma be pod wanyalo yaro ni kineno ka dhako onge to noring owe kata ka dirisni onge opok opiki we piko bang' dhakono. Ma osiepna moro miwinjo iluongo ni Awino Abuor wuod Gembe. iluongo ni wuod daktari chuor nyamalo notimo gima kama ka dhako ni nyamalo nowuok to koro dhoudi opik apika to odno be ber ne nyaka sani nyamalo be odagi duogo to koro nowino ni ma gima nyaka muki koro gima kamano kitimo ka dhako onge igedo iketo drisa iketo dhoot itimo ang'o gigi nyaka imuk kapok obiro kidwa ni en chiegi mudog ugo aeto kaka okethore kabisa tugero agera ot moro ugero agera ot moro Aya, ma pod an kuom diel man, wuod Asembo. Uh, wuod Asembo penjo ni ka dhako okwongo moko mach ei ligala to jaode timo nang'o jodongo be ber ka ugo ligala to dhako emokwongo moko mach ka to ketho kaeri ok awuondi oketho moko mach ne en makosa sana ma kapok kata kotedi to inyalo ol maji ni e pi to inego to iloko kar moko mach ma jaduong' ema koro moko mach to keto gimoro amora ka kendo kanyo. Koro okonyo piyo piyo lakini ka en mach mokuongo moko motede ma ji ochieme dalane okethore. Ka en gima omoko to kar kama omokeno ema iguenyo to imiyo jaduong' teko to kae to iolo pi to inego to jaduong' koro ema moko mach nikech pok giriwore pok gitimo ang'o lakini ma en moko mach momoke to otedi to ochiemo to ang' ji onindo. Kanyo okethore. Chalo nindo ne ligangla oko. Dhako ok nyal kuongo nindo ne ligande oko. Chuore ema nyaka kuong nindo eka en dala. A dala be ma jaduong' ogoyo kotuo lakini ochame gweno oninde en kanyo. Nyithindo nyalo gedo ageda to ok gikel nyiri nikech en dala ma jaduong' ne ok otieko kwer gi mama. Lakini gi ngima to gintie ginindo pamoja. Koro iwacho ni en dala mogo ng'icha. Mane nyathi ma dwa kelo dongruok mar nyako mopondo ma lime kendo mano ema ikwerogi. Kik gitim e dala ka, dala kae onge kwer mane otiekie mar riwo pien. Lakini kwer to ne otieki nikech baba gi mama ne jogo dala ka e. Ma sani gidak kanyo gin pamoja ginindo kanyachiel. Mano en dala motegno malich mak mana ni ng'at ma dwa riwo pien e dala ka koro ema onge. nyithindo gi bet abeta kamano gin gi dala gi kamano lakini dongruok duto mag otanda titimo oko adhi adhi mana mbele gi penjo nyikwa Ramogi onge yueyo kar ka ageno ni in koda kanyakla uh, mapenjo mowuok kuom Doris Oumolo an dhako mar adek to nyieka maduong' ne odhi to oduogo. To mar ariyo ne otho. Koro pod wan ka kwarwa. To yuora maduong' nyocha ne osewuok ogoyo dala. To owe ode ok omuko. to miyo jaoda ema wadakie gi jaoda nikech simba jaoda ne olwar. Koro ne okonyogo owadgi be ne ber. Ka ng'ato dar dhi go ligande to omuko ot moweyo ka en gi chiege dalagi. Ok ochak oweno owadgi moro okonyogo ni dakie. Nikech but mowadgi odakie gi komugede opogore. Gimidar miwe dalau kidhi e dalani manyien, dhi kwong igo dala manyien midonje mitiek kwe dalani, then muk ot ma dalau cha kik ti. To wuoyi mawinja modak e od owadgi ni nikech simbane ogore piny, dar kanyo gi jaodi. To kapo ni en komane komigede komane owadu omiyi e odni, to weri gi odno lok ot ne chiegi kwanza kwong idhi inyuom dhako to kik inyuome kia e od owadu kanyo afadhali inyuome kata kia e senta mondi kiwinja sani in midak e od owaduno dar kanyo then nyuom nyakoni kiwuogi oko. Kiselogo korgi, bilok ne ot dala ka moluongo nyingi, to ka tek to udagi oko, bugo dala gi oko. We dak e od owadu gi chiegi. Chalo kijana moro nyocha nopo ka ode ma dala ma owadgi obuore, obe nong'eyo. Lakini noduogo fwenyo ni owadgi ni kare nigi dhako, ma dhako ogamo remo e ode kanyo, monyuol e ode kanyo ma koro giriembo kijana ni ok nyal duogo e ode. Ne nopa ni owadgi nindo kanyo gi kwe ka rito gedo, kar osekende e ode, osenyuol e ode nikech wuoyi to dich gi tich oko, obudho ne dala. Koro ing'e ni ok onyal tiyo gi odcha. Koro be gima opuonje ni kaponi Nyasaye okonyo yudo pesa, to obi odar owuogi oko. To kijana monyuol gi dhakoni, e od owadgi ni ibe dar idhi pangi ok wanyal nyisi ni chak idhi daleu ka setel idhi ninde od owadu gi chiegi ma bende ok odi ma bende bwore abwora munyuol titarajia kendo gedo ni dhako ni ka gol dhako ni udhi go oko gimoro amora koro ubiro timo gi oko to owadu cha bende owe odno nikech iketho ne ot. Onge chiege mosechuero remo e odno to iyi to koro inyuolo e od owadu. Ok winjre maber. Oh, nyikwa Ramogi donge adhi e penjo moro. Ageno ni in koda gi kanyakla e budho masani. Penjo mogik moya kuom Doris Auma no. en ni ka osegol nyieka maduong' manyocha oduogoni, an namba adek igola kose kawo ndalo adi? Sama osegol nyieki maduong' to tieko higa mangima. Sama igolo nyiekini be nyaka idhi, to be kabe to onego udhi kode, ok onego oweye dala ka. Koro seche ma udhi kod nyieki maduong' ni bende koseged ne dhako cha motiek ne dhako cha chik ngeche ni nitie jikon ma jaduong' dhi gero mibore koro otieko chike ne gi dhako maduong' cha tini ninde jikon gi nyithinde modongi then kosetieko chik mar ode maduong' cha tibende ogedoni ti ogoli kar kae jikon tedo kaka idhi e odi ok onego ogednu ni en gi mon adek to ogero ute adek e odiechieng' achiel. To ni jomoko wacho ni wang'e oluorore. A Dala en mar ng'at achiel ma en Mikayi. Mon ariyo modong' iketo e jikon gi nyithindo to igologi mos mos ka igedo negi ka jumbe moko oseromo. Dhako maduong' ka osemi dalane, nyiekene ka be inyalo ged negi to gikuongo donjo gi chuorgi kanyo riat. Ok ni igero ne mon dabal adek, gikuongo ni nindo kanyo, Kia ni ang' iwirori kanyo gotieno mago ukora. Wan gi sto ma en jikon ma mikayi ka dichwo osekudhone e mach gi ot mamalo, mikayi tedo ka, nyithinde matindo bworo ka, nyiekene be bworo ka. Koro igolo nyiekenegi ka kigedonegi. To ok ni igero ut mon adek dichiel en makosa. Koro mama mapenja ni kosegol nyieke to en tieko ndaloni to be igone dala, owere gi mirima mang'eny Oriwne ariwa gi nyieke manyicha obiro ni kech doho to en ga koko. To jaduong' ogolgi dichiel. Kosegologi dichiel to kosetieko loko higa to be koro otugne dala. Dala migero ne mar ariyo ni ok luong ni dala. En dala mitugo. Kech ng'ato ok nyal wuok e dalane maduong' e rangaye kochako go onia max tosolo ji nodhigo dala moro. Mano otho. Dala migero mar jaluo bedo achiel kende manigi rangaye. To mon duto ang'wen mokende e dalani matindo ibiro tugnegi mier maonge rangach. To rangeyegi ginyalo biro keto ka gihero bang'e ma ok oketie chik mar chiemo gi yeng'o. To rangach achiel mani yeng'e mikete chik ojuok ang'ogi bedo achiel. moko ka itugo nigi atuga dala, iwuo gi funde tidhi ichako achaka mise mikayi manie dalani be dhi neno bas koro igedo ne moro ka moro. Tinyalo gedo negi mos mos kochak wuok tich to kata wuok tich moro cha eka gidonjo. Koro itugo negi dala. Wego mier adek ariyo midhiye dichiel tidonjo dichiel, ah biro negi. Dala achiel emidhi dichiel to mier modong' tugo atuga mos mos haraka onge. to kik iwe mon dalau kech kisego dala miwuok e dalani tiwe mon ariyo koru tieko dwe wi nyalo wil miduog iriw pien kodgi dala ka to dhi negi koro golgi te gi kow mikae tiger jikon gi nindie Koro jikon kama gininde ni mikudhe mach ma mikayi tede ni konyo mikayi tede. Koro ibiro gologi ka tigedo negi. Kendo ibiro golo moro tithanyo negi ot. Koro giwuok e dala mikayi kitugo negi mier koro gibiro dhi e miechgi ka. Koro in gi mier adek lakini achiel ema nigi chik. Mane kaka nigo mier moriere kabisa kabisa. To wuoyi ma winja mopong' ma nigi dhako, we konyo babau kata jotich ma muono od meru muono, koro iduong' kanyo aye. Aya penjo ma Morin penjo mogik ni be inyal gonwa mier ariyo mopogore e higa achiel? Nawacho ni higa nyaka loki. Higa achiel we ogero mier ariyo nyaka higa loki. Adhi kuom pe, adhi e penjo mar jaseme ma japolo ma thiring'inyi. Iluongo ni Dan Olulo, jarom sanda. Ka gin gi ja Israel ma rabora e Afrika iluongo ni Boaz Obila kod Otieno wuod Bondo. Mago jomara, johala ma thiring'iny aila e mier ma kaluo kocha. Gikono ohandgi giloko gi chuny maler gi teko Nyasaye. Gipenjo ka giriwore ni dhako moro ne jopogore gi chwore modhi pango ot gi nyithindo ariyo machwo gi nyako. To bang'e dichwo ni odhi e od mamani monindo to mama ne odagi bet bute nyaka piny oru owene nyaka otanda ma mamani onindo piny ka kwere ni chik ok oyie. Kendo kama nodonjeni ma dhako nopango kende gi nyithindoni, dichuogni ochieme monindo. Nochuno dhakoni gi weche mag hera, to dhakoni nodagi moringo. Be en gima ber jodongo? To inyalo kony nang'o? Chik wacho ni ok en gima ber ka dhako ka dichwo hawo dhako kuma opange kende, mochako otede kende, mochiemo gi nyithindo kende. Sama idhi kanyo to nyithindo nyicha odhi madito machwo, to kichuno chiemo kanyo to inego nyithindo, to in bende inegori kendi. in ema nyaka ipang ot ne dhako to kata kochuno ni en gi pesa to udhi kode to upango to udonje kode to utedo to ichako chiemo kanyo koro gima ne ng'ani otimo ni okelo tuo to okelo nyaka tho omwomore kanyo monindo dhako tame nyaka sani ochiemo makosa to kanyo ka giketo ni giriwore gi dhako to biro ketho dichwo chuth dhi konyo dhi chando ne mama cha nyithindo gi tuo koro kik watimuru gik manyalo kelo chandruok to gi tho en kwero maduong' nyakwara moki wadhi e dholuo moko Kidwa ka in gi nyako mosiepni tiluwe gi e korgi gotieno iome tibet nyaka branda gi. Samoro chi okelni nyaka chae mimadho kanyo koro eka uwuok udhi dalau. Iomo nyaka nyako e korgi e dalagi. Dak ni ok nodhi maber gi nyako kata kochopo ni udak. Kata kodhi ka tedo kamoro rochruok dhi chande be rochruok dhi chandi. Kata ka nyako pong' ma nyako ma winja sani to in gi osiepe mag yawuoyi madhi adek, nyalo keti ilokori ilor nikech nyodo mag dichwo adekgo kadonjo kuomi to kethi nyalo loki dhako malor ma kidhi ka dichwo to nyuol dhi tami. Nyaka idimbri kinyako kochuni to ibet gi osiep achiel to ariyo adek go to kethi. We bedo nyako momako osiep gi chuo madhi ang'wen rach. Dhi kethi kendo dhi keloni dongruok. Omama, koro nyaka itang'. Nyako Ramogi, gin gik ma wapuonjo ka. Gedo e gunda nawacho ni en kwero kane asebedo kapuonjo. Pango doho ei dalau mon madhi adek to baba to onge dhako, dar kanyo kik itim gima kamano. Rwako chiayo e dala gi mamau to baba onge kata entie to en ka tich en kwero. Dhi thiro dongruokni chalo gi ng'ama oketo kul mwalo, opidho gwen mwalo. e odgi mwalo ok kel dongruok maber. Koro nyikwa Ramogi en mana kamano. Kwadhi mbele gi penjo nitie wuod Oth- wuod Kadem eh, Aneko iluongo ni Adoka wuon Janabi ka gin gi Ous Rabala mar Got Kachola. Gipenjo ni nyamin moro ne okendi to chuore ne otho e simba kapok ogoyo dala. Koro ne owuok gi oko kodhi goyo dala bang' buoro e senta. Nogo dala gi jamwa moro, kwop yueche ne otamre konye. Koro jamwani nowere go go nikech en ng'ama ne tho baya baya. to otere atera. Koro noneno ni jamwani biro miye tuoche mathoth. Mm. Koro openjo ni to ng'ani kaka nogone ligande ni, to ng'ani pok oloko ligande, ang'o ma dotim? Loko ot kae gi dichuo moro ok negi. Donjo e odi ka gi dichuo moro be ok negi. En mana ni dalani no oyom yom nikech iluonge ni ligala. onego bed ni idwaro jaterno to loko ni ot kech en ema nochako dalani ni to wadwa ni dalani ni odongre maber ok ber ka jago ligala kando jalok od ligala kando koro nyaka watang' koro ema akwayi ni kinyako mawinja otieno masani dwar jaterno olokni dala mondo dalano obed dala koro eka iriembe tidwar ng'ato kaka niriembe chon no dhi kelo dongruok mobam, erukamano. An Jaramogi Obondo, amiyou nembni ariyo to ageno ni wabiro bedo ka wapuonjore ka mok walewo. Namba mar Safaricom en 0718 558860. Airtel en 0733 772600. Wuoyi mating'o kwer mopong' malielo tiki ma jodhi puro gi min to babane ni oko, stop it. Wuoyi makwongo muodo oduma e dala gi mama gi to wuon gi ni oko, stop it. Walokre uru kendo walok pachwa to wang'e chike. Chike luo ok tek, gimiyo ji ru. Ne anyisi siri moro ni ka nyako onyuom dhiang' mocham gweno gi chwore, to chwore nogole ka ne gi min, wiye chako luny alunya nyaka otuore motho. Ero uru kamano nyikwa Ramogi, an ja Ramogi Obondo.